A bota, nos tur ta Ku orguyo noso por bisa Ta yu i Kòrsou mi ta. Kòrsou kompletu den gara di Blue Wave. Pa promé bia nos selekshon nashonal ta bai partisipá na Kopa Mundial di Fifa, anto esaki naturalmente a yena nos ku un sentido di orguyo. Ta nèt un bon okashon pa nos trese bo un edishon spesial di Yu i Kòrsou ta mi. Den e edishon aki nos a ban kòmbersá ku nos embahador di Liga Blaui pa e splika nos kon Liga Blaui a nase. Nos a ban kòmbersá tambe ku un entrenador di pasado ku ta señor Vicentini, ta bai konta nos tambe kon a kana yega te aki pa nos ta bai mundial. I naturalmente nos hefe di delegashon di nos selekshon tambe ta bai konta nos kiko tur e trabou ta enserá. Pues sinta bèk, relahá.

Awor nos a sigui cu Jackie mi ta bini. Un edicion special di You Curaçao ta ami, enton naturalmente nos ta den e cayente di e fever di Blue Wave, nos seleccion nacional cu pa prome bia ta bay representa Curaçao den Fifa World Cup. Anto naturalmente You Curaçao ta ami a invita e hefe di delegacion di nos seleccion di Curaçao, anto nos sin señor Ludwig Alberto. Nah, danki pa invitacion. Mi ta kere den manera pa introduci caba ta algo grandi cu nos nan di Cosou awor aki a yega mundial. Anto cu mi por duna un aporte tambe den locual sigur pa conta un tiki historia di nos futbol di Cosou. Prome cu nos ban den detaye di nos seleccion di di Cosou, nos seleccion nacional. Ken ta Ludwig? Ken ta Ludwig Alberto? Bon, Ludwig ta. Nos a bisa nan sena Kòrsou. Famia Alberto lo ya kaba nos tur sa ta di una ku ta di Westpunt. Basta Jon, nos mamá a bai skol kompletamente kinanan, ma si mi a basiskool, despues mi a bai over na di mavo, mi a bai LTS despues, anto despues kabando LTS si nan a bai Hulanda bai biba, ke meni asta nan a bula mi klas tambe, mi tabata Jon. Of debe ta chikitu, anto asina a pone kuma bai Hulanda basta yòn, ku dieskuater pa diesinku aña ya kaba nò. Mi tabata na Hulanda pa asina sigui ehersé mi mes, anto bira e persona ku mi ta awor aki. Awor aki bo ta gevestig na Kòrsou, bo ta biba na Kòrsou? Sí, despues di basta aña di estudio na Hulanda, mi a kaba sigura bo MT, mi a kaba mi MTS, mi a kaba mi HTS na Hulanda, lo mas es mi a bai hasi onderwijskunde tambe, pasobra kon ku bai bin, mi a mira den e parti tabata algu grandi. Anto despues mi a haña un yamada di kapnan di Hulanda pa bin yuda pone eigenlijk un skol di fishi na Kòrsou ku tabata tur no tèd nos tabata yam'é Fèfèi. Anto e basá riba dje mi a bin Kòrsou bin sèt òf e proyekto, anto despues mi a keda. Pasobra kon ku bai bin tabata algu grandi pa bo por a partisipá. Anto ora bo yega bèk den e kalor ku bo ta despues di trinta aña, bo ta haña emisora bo a gana bai bèk. Anto ora mi a keda na Kòrsou a bira director di diferente scolnan tambe na Kòrsou, MTS tabata unu, Maristella, despues ultimo mi tabata como director tambe na fefik, y ora nos a cambia nomber a sigue fefik, anto ora aki mi ta haciendo algo otro cu mi ta trabahando en raad pa BZK, Binnenlandse Zaken Koninkrijk Relatie, pa e proyectonan di Dutch School. Awor ban fast forward na binti binti seis, hefe di delegacion di seleccion nacional, Kon? Koman esaki e tuma luga? Bon, ta algu grandi, no? Nan nos bisa, no ta asina ki ku bo ta bisa ta chau i ku amaña bo ta bira hefi di delegashon tampoko. Mi ta kere bo mester tin bon preparashon, ta unu, i bo mester sa hopi di futbòl i parti di komunikashon, pasobra bo ta abo ta un manera un muraya i e parti di brùg tambe entre dos murayanan pa asina bo por krusa ora ku tin e parti di beleids i e parti di hungadó. Pasobra kon ku bai bin bo tin ku di maneha e parti esun. Si ta hefe tambe, zòrg pa tur kos ku tin di kana. pagonan ku tin di sosodé. Desishonnan ku bo tin di tuma, tuma e momentunan ei tambe pa asina bo futbòl por sigui kana bai. Pero ki ta e afinidat ora i ku deporte ku bo tin, en partikular futbòl? Un grandi. Mi a honga na Hulanda den parti di FC Utrecht, no tabata den de Graafschap ku tambe tabata den e parti di jeugd. Nos tin ei na Hulanda ántes Betaalde Jeugd. Ke me ni mi tabata haña sèn pa inderdat me hunga bala, pero e sèn no ta siña ku me ta bisa e tabata algu grandi. Mi a kombinél esemper ku opleiding, pasobra mi a mira ku si ora futbòl kai afó bo mester tin un bèk òp, un bèk òp pa bo mes tambe. Anto inderdat e ora mi a sigui bai skol tambe ku e partenan. Hulanda a tene bon strukturá Nan ta yuda bo tambe segun bo ta den den train dos bia pa dia tòg tambe ku nan ta duna bo e oportunidat pa bo bai skol ku ta algu positivo ke meni a bala ku diferente hungadónan grandi tambe mi por despues tòg demostrá esaki sigur un tabata Robbie de Wits ku tabata huntu ku mi den e parti di jeugdopleid di Fc Utrecht anto tambe bo ta tin Simon Tahamata ku tambe ta hendenan grandi ku mi. Ta hunga kuné tambe pa nos por a klasifiká di hasi algun kos positivo no por ulala. Komo komo hefe di delegashon, kiko ta kiko nos ta debe ku maginá nos mes? Kiko e trabounan ta? Ken ta bo kontaktonan? Kiko bo tin ku hasi? Bon, kontaktonan ta keda e bo bo medianan. Bo tin hendenan sí, pero sowisou tur kos bo tin ku di nan tui komuniká ku bo. Bo tin ku di wak tur lokaal ku ta. e parti finansiero, bo tin wak e organisatoris tambe kiko tin sosodé, ku tin bai ku bus òf no tin bai ku bus, kon e kosnan ta reglá. So ora pa tur kos ta reglá den su den su puntonan mas prinsipal pa asina e e fokus ku e muchanan mester tin òf nos futbolistanan no mester te'i riba e lokal ku nan mester fokus riba e futbòl ku nan mester bai hunga. Anto esei ta sigur den las tu añanan aki a bira hopi positivo. Ke meni, kiko bo tin ke hasi? Henter e parti di organisashon rònt di e parti di selekshon bo tin ki domin'é

ku un adora. Awor ke nos ta nèt na kominsha, nos na pará na porta pa nos bai nos nos mundial, nos promé partido bo ban bisa sa? Si. Kon kon nos heroenan, nos ta yama nan nos heroenan un ratu pasobra ta nos heroenan nan ta. Sigur sigur. Kon nos nos heroenan ta pará den awor aki? Bon, e ora mi ke bai tòg un tiki bèk, e lastu wega ku nos ta hunga nan Jamaica, mi ta kere tur hende a sinti kaba kon nos heruenan tur a lanta e dia ei, lanta para pa hasi e lokual ku nan mester la hasi pa hiba Kòrsou kon leu nos ku nos kon leu ku nos ta awor aki. Entonces si bo puntra mi kon nos heruenan ta nan ta nan ta sinti nan mes grandi bon ta ku nan mes tambe ta sinti ku e stap ku nan a hasi pa nan pa nan mes ta un stap grandi ku a dor bo un pa yega den e parti di mundial. Wou konta pais mester keda fu paisnan grandi pa nos yega aki nan ya tabata algu grandi kaba ke mende e heroenan miami ainta mita mira nan anto e ora e proseso eigenlijk di preparashon komo tim tambe ta kuminsá pasobra di hopi di nan ta nan hulanda kaba anto mañana nos ta yega keda di yega na nordwijk pero nos heroenan ta sinti nan mes grandi anto esei ta algu positivo no solamente na kòrsou nos ta wak fokus na kòrsou pero tambe na alemania. bo wak na Inglatera, bo wak na Hulanda, bo wak tambe na Merka mes, tin potrea di jega na kisa ka, yamber ta ku mi no a bin ke potrea di un bus ku nan a prepara pa nos kaba blou blou, anto ku bo sa bo ta sinti bo mes orguyoso, anto nan tambe ta sinti nan mes orguyoso ora nos mustranan e potretnan ei. Awor papiando di nos heroenan, Blue Nation, e sentimentu di di ta huntu como Kòrsou. Nos tin un di nos heroenan cu ta tur e dianan aki na Kòrsou, nos tur por a wak riba tur post di social media cu ta Tahit Chong. Tahit, con ta cu e emocionnan con Kòrsou a ricibi bo? Bo, mi ta mi ta kere tabata tabata un feeling pa mi tremendo pa pa ta na Kòrsou un ratu. i mi ta kere for a di pasa e skola mi sinti e amor, mi sinti tur kos, mi sinti e oyo di Kòrsou anto tòg pa ami. Mi ta bisa hopi bianan si e kinanan mi tin sinta tando famia kinanan pa lo tòg e E sintimentu ta ta hopi orguyoso. Anto mi ta kere pasando na e skolnan tambe mirando, mi ta bisa semper skolnan ta e futuro di Kòrsou. Ken ta por bishita e futuro di Kòrsou ta por ta un feeling hopi hopi grei. Bo ta kla pa tur lokual ku ta biniendo? No, mi ta kere nos nos nos tur ta kla, mi ta kere no no solamente mi so, pero nos tur ta kla mi ta kere mi ta bai ta algu asina grandi pa pa pa Kòrsou, no solamente pa nos so, pero pa Kòrsou, pa pa pueblo kompleto, anto no, mi ta kere nos ta kla be. Awor, prome ku nos finalisá, mi tabata kere pa bo bisa ku tur bo alma, ku tur bo kurason bisa yu Kòrsou ta mi, pa asina aki nos por sinti e emoshon seka bo tambe. E yu chong aki na nan, Yu Kòrsou ta mi. Na nòmber di e yu Kòrsou ta mi, Tait, nos nos ke deseá bo tur kos bon, hopi éksito, anto nos ta sigui bo. No, un mi oní tanki a bosan ta ami, bosan tambe ta bezig ku ku algu hopi greiti, bosan ta duna un trabou tremendo, so un mi oní tanki di tin mi kinan ta ami. Tremendo. Awor pa nos a finalisá, boso ta hopi kos nos bini kòmbersá, así ku mi finalisá tòg. Mi ta kere ku nos tin ku tin un un un sintimentu di di un nation, di un nashon, patriotismo, ki mensahe bo tin pa Kòrsou Bon, eigenlijk Kòrsou ta un pais ku bo no mester bisa nan hopi pasobra ya kaba nan ta e di diesdos. Anto ta lokual ku Fei Drempano su kuminsá kanta kuné kaba, manera bo a bisa wòrdu di Jamaica, kon bo mira kon trena kuminsá kore subi riba vèlt. Ora ku nos ta bin bèk Kòrsou Pasobra e idea tabata ta pa despues e gana sali for di Jamaica, bula bai nan pais ta mesora, pero despues e nana a mester la buk tur kos, anto laga tur hende bin Kòrsou, pasobra tur hende ker a mira Kòrsou, òf e muchanan bèk, nos nos heroenan na Kòrsou. Anto e momento ku nan a pasa for di, nos bisa, hato, bini, mi ta kere tin di nan ku nunka, ya nan no por a pensa e kos ei, tabata masha masha grandi mes ke mi nan a sinti kaba ku e digestion stay. Anto esei mi ta bisa laga nos sigui sostené Kòrsou pasobra awor ke ta un kos grandi nos ta bai hasi pa nos ta promé bia, ami pa mi mes tambe mi tabata tin semper un soño pero e soño ei ora ke a bira realidat mi ta bisa bo ta algu grandi kimendi Yuda mi ku e yuda nos anto ke e di diesdos mi ta keda kada un wega ku nos honger ta ta uno anto mi no ta duda tampoco so biniendo keda nan mes ta mi mira kuantu Kòrsou ta wòrdu dorná kaba anto e ta duna mi tog un dushi un dushi gevoel di di ta un yu Kòrsou i kontento ku mi ta un yu Kòrsou. Ludwig masha masha danki pa aseptá nos invitashon mi nos ta deseá bo di parti di yu Kòrsou tambe hopi éksito Ku tur e trabounan ku lo bo tin i tambe tur e momentonan great ku lo bo bai eksperensiá huntu ku nos héroenan, anto nos ta bai sigui vòlg. Sí, danki, danki. Mi ta mi ta masha kontentu mes ku mi por a bin sega bosan. Sigur a bai mi ta pa duna bosan tò e e informashonnan kòrtiku, pero si manera mester ta, anto una nos ta kiko nos ke hasi. Mi ta kere manera bo a bisa kaba, mi ta tuma bo Bo danki, mi ta parti el dami bou dji hungadónan, pasobra esei ta tòg ta algu grandi pa e hungadónan tambe ta na altura kon Kòrsou ta biba ku nos. Ora ku bo duku dale Yu Kòrsou. Kabando asina ke ku e mensahe Yu Kòrsou ta ami.

Ken ta Brenton? Bon, Brenton hoben di trinta i sinku aña, un hende ku tin futbòl den su alma i kurason. Mi ta kere un deportista ègentlik del alma. Lòs di futbòl mi ta hòbi mes bezi ku otro deporte tambe. Anto ya, un tata di dos yu, famia pa mi ta esensial. Mi ta bin for di un famia di mama ku tata, sinku ruman, ke mi a mi tur ègt. Famia ta mi nukleo, anto mi amistatnan close. Ma si rèkten ku alenden ta feròs mashá, ya mi ta traha na e kaso, mi ta hopi soshal, hopi energetic. Un kos ku hopi hende no sa di mi ku mi por ta un tiki introvert, e ta sona straño pero tin ora mi èkt mester mi mi moment pa mi por re-energize pero other than that what you see is what you get. Anto kon mi bo a bira kapitan di Blue Wave? Bon eigenlik kapitan di Blue Wave ta sunan pisa mas bien kapitanchi fanatikonan di Kòrsou anto ya e idea kuminsá afo na dos mil diesinku praktikamente na dos mil dieseis el a konkretisá mas mas mas mas tantu pasobra e ora ei federashon selekshon ta mai un drive un tiki mas serio. Un aduanan grandi cuminsa bin seleccion e interes tambe a subi anto dje nan a pekop hunto cu e eigenato henter e federacion organisacion anto nos como fanatico di no awor kitambe ta ora pa nos step up the game. Anto como ta sentibo awor aki cu e logro cu boso a hiba? Bon pa ami. Hopi hopi grandi, hopi orguyoso, mi ta kere ta un logro no no di ami eh, no no di no di no di e e persona di Captain Blueface of Liga Blauwe of whatever it is, e ta mas bien un logro pa Kòrsou, pa e hungadónan mes, pa e federashon, i ta p'esei nos ta hasié tambe, nos no ta hasi nada pa nos mes, so eigelik nos no tin niun benefisio afó, nos ta netamente hasié pa Kòrsou i tambe pa e hungadónan, pa e federashon pa nan por sinti nan bon i pa hopefully nos Ya, komo ta bisa, inspirá e generashon ku ta bai bin pa sigui ku e trabou anto pa nos sigui ta grandi. Anto so Kòrsou meresé. Nos tin un isla chikitu den Karibe, pero nos tin hopi potenshal i mi ta kere sa ki ta e stèping stoun pa nos realisá esei. Anto ki ta bo mensahe final? Bon, mi mensahe final ta, manera e futbòl aki a uni nos e lastu tempu aki, mi ta kere nos mester realisá komo pais ku esaki Ta manera mester ta. Ban ban a ban yega huntu, ban a hasi kosnan huntu, a mester mi ta kere huntu nos por logra muchu mas ku nos ta verwagt. Atrobe Kòrsou tin un potensial asina grandi, solamente nos ku ta biba aki nan mester realisá esei i mester biba ku esei tambe. Ta ora pa nos stop di bringa otro, stop di wak ken si ken no, ta ora pa kuminsá na bo mes anto krea e ketting effect ei riba riba sobranan anto mende mi lema semper ta bisa Dios dilanti Kòrsou su tras semper uni te final. Yi Kòrsou ta mi, yi Kòrsou ta nos. Huntu ku Brenten nos tin e pilarnan ku a sostené for di komienso te na fin. Ke nos tin huntu ku nos Brenten? Bon aki nan mi tin Roald Valentin na moman Lens, mi tin Ryan Angle atrás riba anto mi tin Jeanny Bachmeyer aki nan tambe. Eigenlijk trajecto cuminsa e locura prome prome cu nos tres aki den baria chiki cu un chapi a cuminsa aki nan to despues su bra nan a join the party pero e Carol mes mes ta e loco nan aki hunto cu mi a join the party. Con bin ba join e? A trobe be boso ahora nos ta amigo, friends, e locura ta pega ta contagia dus ri ya no imal ke di Jini e cu aki nos ta bay cune, ah, mesora locura. Master, anto con a ba experencia?

Ma neighbors a splica e cominsá fei chikí from day one nos a kere kemia ni for di nada te cu awe kemia awa pa nos e coki ta sinti masha dushi mes anto nos ta bibé tur dia di nobo kemia en di blue wave sendé. Master, no wak nos ta bai serenechi, ui Corsou ta ami. Bosan a train de caba? Sí, nos ta bin di train semper, no musu conosa del alma nos. Awel, nos ta bai losa waki? Sí, facil, manda den do.

y Facebook y keda pendiente pa nos dos temporada di You Kcrsau Tami!